Ак пароходлар йөзеп йөргән Чулман буйларының тынычлыгын алып, гаять колачлы төзелеш башлануга илнең төрле почмакларыннан меңләгән халык агылды. Япь-яшь егетләр, сылу-сылу кызлар шәһәр төзеделәр. Берсеннән-берсе куәтле завод корпусларын торгыздылар. Шушы шәһәрне якты, нурлы итәр өчен Чулман елгасын буып гидростанция кордылар. Әнә, үз куллары белән төзегән шәһәр урамнары буйлап, күкрәкләрендәге алтын йолдызларын балкытып, социалистик хезмәт геройлары атлый. Атлап барышларында үз-үзләренең тотышларында ук ниндидер горурлык, шушы шәһәрне үз итү,

Нәгыйм Харислам улы Әгъләмовлар. Ә бүгенге тапшыруда без сезгә Нәгыйм Әгъләмовның тормыш һәм хезмәт юлы, гаиләсе, аның тормыш юлында очраган истәлекле мизгелләр белән таныштырырбыз. Туган як, Бала чак, яшьлек хәтирәләре атказанган төзүче, тәҗрибәле бригадир Нәгыйм Әгъләмов күңелендә иң матур истәлек булып саклана. Мин
үзем туып үскән ягым Татар, это Башкортстанда туып үстем мин. Мишкә районы Зур Шода дигән авылда. Бала чакта бик авыр чаклар булды. Потому что безнең үскәндә сугыш заманы булды. Как раз менә миңа сугыш башланганда как раз 32 ел була, 11 яшь кенә иде. Вот. Сугышның үткән чагында, конечно, сугыш барганда бик авыр булды. Семьябезнең бик зур булды. Сигез бала идек без. Вот. Вот, берсеннән берсе менә шулай киткәннәр. Мин өченче бала. Әй, чыннан да, сугыш елы балаларына бик авырга туры килә. 1948 елда 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Нәгыйм ФЗО мәктәбенә укырга керә. Шушы ФЗОга китүемә, ФЗО алымнарына бик куандым. Потому что безнең ашлык, өйдә яланлык, ә без әле хөкүмәт ненә ушкач, анда киендерәләр дә. ашаталар да дигән кебек специальность та бирделәр без бит специальность алып чыктык
аны тәмамлаганнан соң берничә ел ташчы булып эшли 1951-54 елларда армиядә хезмәт итә солдат шинелен салуга чиләбе өлкәсенә юл тота һәм коксахим монтаж төзү монтаж идарәсендә монтажчы слесарь булып эшли тик туган як сагындыра гел үзенә тартып тора. Ул кабат Башкортстанга әйләнеп кайта һәм Уфа нефть эшкәртү заводына эшкә урнаша. Ул елларда Нәгыйм Әгъләмовның әле энергиясе ташып, кайнап торган япь-яшь егәрле чагы. Күп кызларның йөрәгенә ут салырдай дәрте, дәрманы бар. Шулай беркөнне эштән соң ул кызлар яши торган тулай торакка юнәлә. Шунда төзелештә бетончы булып эшләүче Хафизә исемле кызга бер күрүдә гашыйк була. Өч ел дуслашып йөргәннән соң алар кавышалар. Хәер, гаиләсе хакында бераз соңарак сөйләшербез, ә хәзергә Нәгыйм Әгъләмовның хезмәт юлы турында сөйләшүебезне дәвам итик. Яшьтән үк тынгысыз булгангадыр, аның күңеле һәрвакыт каядыр омтыла. Колачрак эштә үзен сынап карыйсы килә. Шулай бервакыт Нәгыйм Әгъләмов гәҗиттән Кара Идел елгасында Павлов КГСын төзи башлаулары һәм шунда монтажчыларны эшкә чакырулары турында хәбәр укый һәм озын-озак уйлап тормыйча, гаиләсе белән шунда юл тота. Бу 1958 нче ел була. Чит җирләрдә дә яхшы кешеләр белән очраштыра аны язмыш. Бөтен көчен, тәҗрибәсен туплап, җиң сызганып эшкә керешә ул. Ул елларда бөтен ил күләмендә куәтле ГЭСлар, ГРЭСлар күпләп корыла. Гидромонтаж тресты да үз кадрларын командировкага җибәрә. Нәгыйм Әгъләмов гаиләсе белән Зәйгә Зәй ГРЭСын төзергә кайта.
Зәй ГРЭСын шул чакта Татарстанның иң беренче булып тор инде ул чакта, ударник, комсомольский, ударник стройки дип ачтылар аны. Ә, игълан иттеләр инде, не буенча, хөкүмәтләрнең, хөкүмәт буенча инде. Шуны, менә шу ударный, беренче ударный, Татарстанның стройкасында эшләп киткән кешемен мин. Алты ел дәвамында ГРЭСны төзүгә куйган фидакарь хезмәте өчен ул Беренче Хөкүмәт бүләге Почет билгесе ордены белән бүләкләнә һәм шул ук елны Түбән Кама шәһәренә химкомбинатны монтажларга юллама ала. Анда
Нижнекамскида тоже ТЭЦ төзедек. Тез, аннан соң химкомбинат, шәһәр төзедек, без тоже төрле эшләрне эшләдек инде. Анда водозаборларны төзедек, беренче баргач та, Зәйгә, э, Нижнекамыскә күчкәч тә, мин водозабор, ул водозабор кирәк, Теснең Төскә су кирәк бит, төскә су кирәк булгач, беренче водозабор кирәк. Шуңа күрә башлап киткән эш водозабордан Нижнекаменскида эшләп киттем. Шул аның беренче очередьдә аның химкомбинаты төзеп бирдек, шинный заводлар төзи башладык.
Түбән Камадагы биш еллык хезмәтен тагын бер мәртәбәле бүләк, Хезмәт Кызыл Байрагы ордены белән бәялиләр. Шулай уңышлы гына эшләп, җай гына яшәп ятканда гидромонтаж башлыгы Виктор Ильич Гашков аның күңелен кабат кузгата. Чаллыда зур төзелеш башлана, кешеләрне төзүче һөнәренең асылына төшеренергә, эшләргә өйрәтергә кирәк. Бер сүз белән әйткәндә, Нәгыйм Харисламович, сезнең тәҗрибә, сезнең ярдәм кирәк, ди. Бу тәкъдимне дә бөтен йөрәге белән кабул итә Нәгыйм Әгъләмов. Чаллыдагы гигант төзелешкә яңа көч, яңа дәрт белән эшкә алына. Монда үзенә яңа бригада туплый. Үз тәҗрибәсеннән чыгып, алар белән төзүче әлифбасын кабат башлый. Бөтен инструментларын чыгарып куеп, бөтен нәрсә, алар бит белмиләр нәрске, нәрсәки икәнен дә. Шуны һәрберсен мин әйтәм, менә монсы

Нәгыйм Әгъләмов та бригада егетләрен акрынлап үз эшенең серләренә төшендерә. Кайда гына җибәрсәләр дә, нинди генә эштә эшләсәм дә, бригадам белән беркайда да мин үземне үзем нигә әйтмешли позорга калдырганым булмады. Һәр эшне җиренә җиткереп, һәрвакытта җиңеп чыктык без бригадада. Мин шулай үземнең Бригад малайларын үрәтә дәрем, что сез ике мәртәбә килеп йөрмәгез, эшләгән йөрегезгә килдегез, әкрен эшләйсез монда, шәп эшләйсезме? Бешне бетереп китәргә үрәнергә кирәк. Шәп эшлим дип, мин әйтәм, ике-өч мәртәбә килеп йөрсәң бер эшкә, ул бөтенләй икенче була. Шуңа күрә без үзебезнең эшне кешегә калдырмый торыйк. Менә шулай. Масканы да дөрес кия белмәгән егетләр белән Нәгыйм Әгъләмов бригадасы төзелешнең алгы сафында, әйдәп баручы бригадаларның, мактаулы коллективларның берсенә әверелә. Әгъләмовларга тиңнәр булмый. Иртә таңнан көнне төнгә ялгап, булсынга дип, җиренә җиткереп эшләү аларның яшәү рәвешенә әверелә. Ун ел гомерен Татарстанның төрле зур төзелешләрендә үткәргән, 30 елдан артык Чаллы монтажчылар бригадасын җитәкләгән Нәгыйм Әгъләмовның кулы тимәгән төзелеш аздыр шәһәребездә. Бигрәк тә КАМАЗ заводларын төзүгә аның бригадасы күп көч куя. Ә автогигант белән бергә шәһәр дә үсә. Чаллының беренче базарын, ТЭЦын, күпләгән торак йортларын, кибетләрен төзегәндәге истәлекләре аның күңелендә әле бүген дә саклана. Һәр объектны файдалануга тапшырган саен, балаларча сөенә идек, дип искә ала ул. Чишмә ачкан кеше ил эчергән, күпер салган кеше ил кичергән, диләр. Нәгыйм Әгъләмов бригадасы да дистәләгән күперләр салган. Нижнекамскида җир аркылы күпер салдык. Ул булганда понтонный күпер дип атала. Шуннан башланып китте инде минем күпер салырга. Вот. Монда Чалмага күчкәч тә берничә күпер менә ниләрдә елгаларда салырга туры килде. Минем основной күпер Нык, билдәле дигән кебек зур күпер, горурлана торган күпер, ни аркылы, ык аркылы, Мөслимдә салган күпер. Ыр аркылы. Аны, ул күперне, даже ул чакта безнең, как әйтергә, секретарь обкома Табиев иде. Вот, шул чакта ук салдык әле без аны. Ә күпер салганда, үзе дә берничә мәртәбә килеп китте Табиев. И күперне салгач та сдавать иткәндә дә килде. Шулайтыр безне шуннан башланып китте. Менә шундый тарихи истәлекләргә бай, котлаулы да, мактаулы да тормыш юлы үткән төзүче ул Нәгыйм Әгъләмов. Игелекле, тырыш хезмәт җирдә ятмый диләр. Намуслы хезмәте өчен 1973 елда Нәгыйм Әгъләмовка РСФСРның ат казанган төзүчесе дигән исем бирелә. Ә 1977 елда Ленин ордены белән бүләкләнә һәм Социалистик хезмәт герое дигән мактаулы исемгә лаек була ул. Герой исеме
тәккә генә бирелми ул. Кешенең хезмәте, намусы бик күп куела. Ялны, төнне белми эшләүдә генә. Әгәр инде болай гына йөргән кешегә герой исемне бирелми, мин аңа үземнең ниемнән әйтәнәм, ялларын да күрми, балаларын да күрми, Эшләйләр алар герой алган бәндә кешеләр. Шуңа күрә мин аларга хөрмәтем дә зур и ышанам чын хезмәтләре белән алган геройлар безнең ка Чаллы геройлары. Без бит инде бригадирлар гел аралашып яшәдек дип әйтәсем килә инде. Шу шуңа күрә ул гидромонтажда эшләде инде, аннан соң Ул гына түгел, аннары без инде күп кенә элек бит инде безне энергетикада чакыралар ие. Аннары не совет бит яни бригадирларның советы бар ие, анда да инде очрашайык. Менә шундый часто гына очрашып яшәдек. Аннары инде Хәлис Исламович инде минем әйтергә кирәк, якын дус инде. Ахирәт дус дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигән вакытта, значит, без аның белән бөтен вопросны менә геройлар вопросында, ветераннар вопросында инде гел бергә нитеп аралашып, сөйләшеп, аның киңәшләрен ул бит инде мин әз генә олырак инде, мин аның киңәшләрен тыңлап шулай яшим. Әй, чыннан да, данлыклы төзүче Нәгыйм Әгъләмов хезмәтендә генә түгел, яшәү рәвеше, кылган гамәлләре белән абруйлы үрнәк шәхес. Дистә еллар дәвамында район һәм шәһәр советы депутаты, КПССның шәһәр һәм өлкә комитеты әгъзасе итеп сайланыла. Шәһәрнең мактаулы гражданины исемен йөртә. Ветераннар советында зур эш алып бара. Татарстан Геройлары башлангыч җәмәгать оешмасының алыштыргысыз җитәкчесе булып тора. Нәгыйм Харисамович турында әйтсәк, Әгъләмов турында, ул беренче булып бүләкләнде һәм ул менә бүгенгесе көндә дә үзенең дәрәҗәсе һәм үзенең, ничек әйтик, Авторитеты буенча ул әле бүген дә шул беренче булган килеш шулай беренче булып кала бирде. Чөнки менә без бу геройларыбызга инде һәрвакыт рәхмәтлебез. Алар безнең һәрбер төрле менә үткәрә торган чараларыбызда, мероприятиеләребездә катнашалар инде алар. Бәйрәм чоры булсын, анда мәсәлән башка шундый политик шундый мероприятиеләр булсын, алар һәрвакытта, Безнең белән безнең чакыруга һәрвакытта инде ни шатланып ризалашалар. Нәгыйм абый ул менә шул геройлар арасында да үзенең семьясы белән дә менә шундый һәрвакыт үрнәк булып тора инде. Менә ул шундый, ну, ничек әйтик инде, менә шундый бөтен җанын, тәнен биреп, менә шул кешеләргә булсын дип, кешеләргә, бигрәк тә ветераннар арасында менә шундый зур эшләр алып бара инде. Лаеклы ялда булуга да карамастан, бүген дә бер генә минутын да юкка сарыф итми ул. Нәгыйм Әгъләмов, тынгы белмәс, көчле рухлы кеше. Нәгыйм Алиевич шикелле менә тынгысыз кеше безнең Советта алар берничә. Но менә аны күргән саен, очрашкан саен яңа сүзләр, яңа уйлар, яңа движениеләр килеп чыга. Шуңа күрә менә мин әле ул олы яшьтә булса тагын көн саен менә шундый эш белән шөгыльләнеп безгә булышып йөргән өчен аңар мин бик бик зур рәхмәтлемен.
Мәртәбәле исемнәргә, дәүләт бүләкләренә ия булган герой-пенсионер Нәгыйм Әгъләмов бик тыйнак, олы җанлы кеше. Гомумән, язмышка, тормышына, кешеләргә бик рәхмәтле ул. Тормыш иптәше Хафиза апа белән кырган ялары да һәрвакыт җылы, ныклы булган. Бүген дә күгәрченнәрдә гөрләшеп гомер кичерәләр. Ике улларына да югары белем алырга ярдәм иткәннәр. Өлкәннәре Рим, хәрби кеше, майор, бүгенге көндә Архангельск өлкәсендәге Плесецк космодромында инженер-сынаучы. Икенче уллары Югары Осланда баш ветеринар табиб булып эшли. Икесенең дә матур, тату гаиләләре бар. Нәгыйм абый белән Хафизә апага дүрт онык бүләк иткәннәр. Бәхетле картлык, балалар өчен сөенеп, горурланып яшәү, менә шушы түгелмени инде ул? Бәхетле семьяда яшәдем. Мин аның белән бик горурланып әйтә алам. Мин бүгенге көндә дә бик бәхетле хатын. Бик горурланып әйтәм. Барлык кешеләргә дә, барлык семьяларга да шундый бәхетне генә телим. Ятим балалары булмасын, илләрдә сугыш булмасын. Ул бәхет һәр кешенең үз кулында. Бер кешегә дә бәхетне кеше китереп бирми. Аны көрәшеп, Дуслык белән, намус белән алырга кирәк. Кеше намуслы булса, итагатьле булса, ул бәхетле була. Ата-анасын хөрмәт иткән кеше. Без әти-әниләребезне бик хөрмәт иттек. Ата-ананы хөрмәт иткән кеше, кешене хөрмәт иткән кеше, намус белән яшәгән кеше, алдашмый яшәгән кеше генә бәхетле була ала. Шушылай бәхетле булу шушыннан килә. Мөхәббәтле булу да шушыннан килә. Кешене итагать иткәннән, намуслы булганнан. Без менә шушы безнең семьябызда бу бик зур роль уйнады. Намуслы булу, бер-беребезне хөрмәт итү, Менә ул бәхетнең башы.
Хәер, тормыш булгач, сикәлтәләре дә чирап тора. Матур гына яшәгәндә Нәгыйм Әгъләмовның сәламәтлеге кинәт какшап китә. Бик катлаулы операция кичерә ул. Тик якыннарының, пар канатының өмете, тугрылыгы көч бирә. Тормышның әлеге мизгеле алар өчен җитди сынау була. Авырлыкны уздырмаган бер семья да булмый, бер кеше дә булмый. Нигә дә агачка да корт төшә. Шуның кебек ул бәндәгә дә шулай була. Ул вакытларны бик җиңеллек белән узарга кирәк. Безнең семьябыз тату булгач, бер-беребезне хөрмәт иткәч, без ул авырлыкларны җиңел кичердек.
Еллар уза, еллар эчендә фасыллар алышына. Кеше гомере дә әнә шулай сизелмичә дә узып китә. Ә менә Нәгыйм Әгъләмов кебек мактаулы хезмәтләре белән җирдә матур эз калдырган шәхесләрне халык онытмый. Кылган гамәлләрен буыннардан-буыннарга изге аманәт итеп тапшыра. Ә инде яшь буын шушындый геройлар янәшәсендә, алар үрнәгендә тәрбияләнә икән, бу үзе зур бәхет, зур горурлык.